wĩ mwega mũrata tũrakũrehera mataro methuranĩire na maiyũire ũmenyo thĩinĩ wa tabarĩra ya gucagucia njũng'wa ĩrĩa ũrehagĩrwo nĩ mc ndegwa wa ng'ondu wĩ mwega watinda atĩa kana ũraire atĩa o mathaa marĩa ũngĩkorwo ũkĩnjĩrorera thĩinĩ wa tabarĩra ĩno nĩ ndakũnyita ũgeni na ndakũria ũgucagucie njũng'wa o ta ũrĩa tabarĩra ĩno itũ ĩtagwo nĩgetha twaranĩrie nĩgetha tũhĩganie thĩinĩ wa tabarĩra ĩno twaragia ũhoro wa maũndũ matiganĩte marĩa mangĩtũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa njera njera rĩ njera nĩ kĩ njera nĩ handũ o hothe ũtarĩ na wĩyathi njera nĩ handũ o hothe ũtekaga maũndũ ũrĩa ũramenda njera nĩ handũ o hothe ũtekaga maũndũ marĩa ũrenda twĩcirie ũhoro wa njera iria tũĩ njera ĩmwe tũĩ nĩ ta njera ya kamĩtĩ njera ya kamĩtĩ hĩndĩ ĩrĩa tũreciria ũhoro wayo ĩkoragwo na arangĩri na ĩgakorwo na arangĩri. Na arangĩri hĩndĩ ĩrĩa maikarĩtie ohwo-rĩ, onao makoragwo mahanaine na andũ acio mararangĩra. Why do I say this? Ndĩrauga ũguo tondũ wa rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũrangĩri arangĩire mwohwo-rĩ, onake ndarĩ na wĩyathi tondũ ndangĩthiĩ harĩa onake angĩenda gũkorwo agĩthiĩ twĩcirie ũhoro wa mũrangĩri hĩndĩ ĩrĩa mwohwo arenda gũthiĩ nĩ tuge ta thibitarĩ nĩ arwara rĩ mũrangĩri no nginya atwarane nake nĩgetha amũrangĩre ndakae kũũra hĩndĩ ĩrĩa muohwo nake arenda gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo ah, batarĩ no nginya akorwo arangĩrĩtwo nĩgetha ndakae gwĩciria kũũra agĩthiĩ kũruta wĩra kana kũrĩa irio rĩ no nginya arangĩrwo nĩ tondũ nĩ ahota kũũra reke twĩcirie ũhoro wa rĩrĩ ũhoro wa mũrangĩri ũyũ ũrangĩrĩte mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũrangĩri arangĩrĩte muohwo-rĩ arũgamĩrĩire mũrangĩri onakwa muohwo akoragwo onake arĩ muohwo for example mũrangĩri ndokagĩra hĩndĩ ĩrĩa arenda gũkĩra no we ũrĩthiĩ na, na ohwo hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ kũruta wĩra meaning a- ohwo magĩthiĩ kũruta wĩra na magĩthiĩ kũruta mawĩra marĩa mangĩ na nĩ mokĩte onake no nginya akorwo ũkĩrĩte onake mũrangĩri ndathiaga kũrĩa arenda nĩ tondũ wa rĩrĩ no nginya arũmanĩre nake so in other words andũ aya makoragwo marĩ prisoners erĩ andũ aya erĩ nĩ ohwo hĩndĩ ĩrĩa woha mũndũ kana hĩndĩ ĩrĩa warangĩra mũndũ rĩ onawe ũkoragwo ũrĩ mwohwo Reke tweherere njĩra ya kamĩtĩ, twĩcirie ũhoro wa njĩra ingĩ twĩingĩragia thĩinĩ wacio, either tũtakũmenya kana tũkĩmenyaga. Yes, njĩra itarĩ mĩrango. Tũgĩcirie ũhoro wa njĩra itarĩ mĩrango-rĩ, reke twambĩrĩrie na njĩra ĩtagwo ya maheeni. kũrĩ andũ mahenanagia na wahota gwĩciria hĩndĩ ciothe mararia ma tondũ tũrũgano twao matũthondekaga magatũthondeka na njĩra njega mũno mũndũ ũcio nake ũngĩrwo ti mararia ndũngĩhota gwĩciria ti mararia mwaheana ka example korwo ũhoro wa kũndũ mwathiĩte na mwĩkora mũndũ ũhana nake akauga ona ithuĩ nĩ tuonete mũndũ ta ũcio ona ithuĩ nĩ twekĩte ũndũ ta ũcio nĩ tondũ mũndũ ũcio akoragwo na ka example at the fingertips ũguo na hĩndĩ ĩrĩa wahenania-rĩ wĩtuaga muohwo nĩ tondũ wa rĩrĩ kũrĩ na andũ ũrangĩrĩte ũrarangĩra andũ acio marakũhe ũrahenia matikae kũmenya ũma nawe ũgatuĩka muohwo hĩndĩ ĩrĩa wahenania mahĩtia ma mbere-rĩ ũbocagwo kana ũhatagĩrĩrio o hĩndĩ ciothe gwethaga mahĩtia ma gũkunĩka marĩa ma mbere wekire

haya ũguo maheni nĩ kĩoho kũrĩ mũndũ nginya akĩhũra thimũ no nginya henanie maheni nĩ kĩoho ũguo uma njera ya maheni ũtigage hĩndĩ ciothe gwetha maheni ma gũthikĩrĩra marĩa wahenanirie na ũtigage guoya wa hĩndĩ ciothe atĩrĩrĩ hihi ndayaga kũme- ndaya kũmenyeka maheni marĩa mangĩ ndĩenda twĩcirie ũhoro wamo rĩ nĩ maheni ma kwaga wohanĩri lack of, un, lack of forgiveness hĩndĩ ĩrĩa waga kuohera mũndũ nĩ tondũ nĩ ekire mahĩtia fulani no ko mũndũ ũyũ ona nĩ eririre no ko mũndũ ũyũ ona nĩ ehereire maũndũ marĩa akũhĩtĩirie na atũraga na ngoro ĩnyihĩtie no rĩu nĩ tondũ nĩ waregeire- nĩ waregire kũmuohera rĩ ũmuonaga hĩndĩ ciothe ũgakorwo ũrakarĩte Ũgakorwo ũtũkũyanĩte hĩndĩ ciothe, ũguo ũkoragwo na ruo. Kũrĩ njĩra wĩyohete ĩkũiguithagia ruo. Mũrata wakwa, hĩndĩ ĩrĩa wona mũndũ ũcio-rĩ, na waigua ũru-rĩ, no ũkorwo mũndũ ũcio ona ndakoragwo na thĩna, no ũkorwo mũndũ ũcio eririre tene. Ũguo njera ĩno ya gũtũra wohete mũndũ nĩ tondũ nĩekire ũndũ-rĩ, ũhana mũndũ ũrĩa wĩ kamĩtĩ. Mũndũ ũrĩa wĩkamĩtie akoragwo arangĩrĩte muohwo, nawe-rĩ, ũkoragwo ũrangĩrĩte mũndũ ũyũ wahenirie na ndũngĩmuohera. Njĩra nguhĩ ndauga atĩrĩrĩ, forgive somebody so that you can set yourself free, nĩgetha rĩrĩa wamuona mũgakenanĩra. Ũguo kwaga kuohanĩra nĩ njera ĩngĩ tũkoragwo twĩingĩrĩtie. Njera ĩngĩ ndĩrenda twĩcirie ũhoro wayo nĩ kĩndũ gĩtagwo superiority complex. njĩra ya superiority complex nĩ kĩndũ kĩũru mũno nĩ njĩra ĩyo ya mwĩyambarario nĩ njĩra ya kwĩyambararia na nĩ hatagĩrĩria andũ tondũ kũrĩ mũndũ ona angĩkora andũ angĩ mara discuss jokes matheke kũrĩ mũndũ ũngĩ atĩ ona angĩko- mũndũ ũyũ wĩiguaga arĩ igũrũ mũno rĩ ona angĩkora handũ harathekwo no akore ti kĩrathi gĩake kĩratheka rĩ na nĩ akwendaga kũmajoin aigua eh, restricted kana arĩ mũhinyĩrĩrie ndangĩhota kũingĩrĩra ndereti ta icio nĩ tondũ wa kĩ nĩ tondũ areigua ndangĩhota gũciana andũ arĩ ũguo akahana tarĩ muohe nĩ arenda kũmajoini matheke nake no nĩ muohe mũndũ ũyũ ndangĩhota kũhe andũ arĩa angĩ gĩtĩo nĩ tondũ andũ acio marĩ thĩ yake nĩ njera ya kwĩigua ũrĩ igũrũ mũndũ ũcio na ndangĩthiĩ taribarori ona angĩona cati thaka Ndangĩũria yumaga mbeca cigana tondũ nĩ aigire kĩrathi kĩngĩ atĩrĩrĩ, niĩ nguo ciakwa ciumaga kũndũ kũngĩ Haile Sala- ah, kũndũ kũngĩ ta Moi Avenue, ĩ kũndũ kũrĩ kũndũ kũrĩ na igweta ha? mũndũ ũyũ ndangĩgũra nginya gacati handũ harĩ thĩ na nokorwo no gacati kau angĩendeirio na ciringi magana matatũ agathiĩ gũkagũra ngiri igĩrĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Moi Avenue kana kũndũ kũ- kwa kwa igũrũ nĩ tondũ nĩ angĩmĩgũrire nginya gĩkomba no rĩu gĩkomba ndangĩthiĩ nĩ tondũ nĩ aigire igũrũ mũndũ ũyũ ona angĩigua handũ hararugwo tũirio twega na ti mũkawa wa kĩrathi ndangĩrĩa na mũndũ ũcio nĩ mũhũndu kaba athiĩ rũgendo rũraihu agĩthiĩ gwetha irio kũndũ kũrĩa kwa goro na athiĩ na ng'aragu yake nĩ ũndũ wake nĩ aigire njĩra ya kĩndũ gĩtagwo superiority complex mũrata wakwa thiĩ thĩ mũrata wakwa cuka nĩgetha ũhote kũnyitanĩra na andũ a irathi ciothe harĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo inferiority complex the opposite of superiority complex mũndũ ũyũ wĩ- wĩ- wĩiguaga arĩ thĩ mũno rĩ ona rĩrĩa me mũcemanio-inĩ rĩ nĩ mũndũ wĩirĩte mũno nĩ mũndũ ũteiyũkĩtie ona mangĩkorwo mũcemanio-inĩ for example wa society fulani for example wa kanitha for example wa cukuru mũndũ ũcio ndangĩruta mawoni make nĩ tondũ wa rĩrĩ areciria hĩndĩ ciothe mawoni make nĩ ma- nĩ matikũiyũkio na no ko mawoni macio nĩmo mangĩ save situation mũndũ ũcio hĩndĩ ciothe akoragwo ateiyũkĩtie mũndũ ũcio hĩndĩ ciothe akoragwo akĩigua ta atararia ũrĩa kwagĩrĩire na mũndũ ũcio no ũkorwo arĩ- arĩ na woni ũngĩteithia mũndũ ũcio akoragwo hĩndĩ ciothe ate- a- a- a- ata- eyohete njera-inĩ ya kwaga kwĩĩtĩkia Mhm. ũguo hĩndĩ ĩrĩa waga kwĩĩtĩkia hĩndĩ ĩrĩa wemena I mean, hĩndĩ ĩrĩa waga kwĩiyũkia rĩ hĩndĩ ĩyo ũkoragwo wĩyohete njera no kehera restrictions nyingĩ atĩ no nginya njikare ũũ no nginya njikare ũũ nĩ tondũ ndauga ũũ rĩ matikũnjĩtĩkia Mhm. harĩ njera ĩngĩ ĩtagwo Guilt. No korwo nĩ wahĩtĩirie mũndũ na mũndũ ũcio ona ndamenyire nĩ amũ- nĩ wamũhĩtĩirie. Rĩu ũgĩtũraga hĩndĩ ciothe na kĩruo kĩa mũthemba, ũtũraga hĩndĩ ciothe na pain ya atĩ we nĩ wahĩtirie na mũndũ ũcio nginya wahĩtĩirie rĩ ndũiguaga nginya eh, nĩ nĩ ta opposite ĩrĩa ya kwaga kuohanĩra nawe nĩ ũraigua nginya hinya kwa gũthiĩ kũhoya ũrekerwo ũguo hĩndĩ ĩrĩa we waga gũthiĩ kũhoya ũrekerwo ũtũraga na guilt hĩndĩ ciothe no kong'ania nĩ akamenya ndamũhĩtĩirie na hĩndĩ ĩrĩa akamenya ndamũhĩtĩirie rĩ hihi gũgathiĩ atĩa ũkaga kwĩrekera nawe ũgatũra hĩndĩ ciothe na guilt ona no korwo nĩ kaũndũ kangĩ wahĩtirie na ũkĩoherwo no we ndũrĩ weyohera ũtũraga hĩndĩ ciothe na guilt kana hĩndĩ ciothe wĩna kwĩnjihukumu we ũtũraga wĩtuagĩra cira no nginya andũ arĩa wahĩtĩirie rĩ nĩ makũrekeire mũrata wakwa wĩrekere nĩgetha wĩ set free Mhm. njara ĩngĩ rĩenda twĩcirie ũhoro wayo rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo past ũhoro wa tene atĩ ndũngĩka kaũndũ kerũ nĩ tondũ ira nĩ ũrageretie ũraremwo ndũngĩkinyũkia ikinya rĩngĩ rĩa na mbere nĩ tondũ kũrĩ mahinda wee wahanaga ũũ kana waikarĩte ũũ ũkona atĩrĩrĩ hihi ngũthiĩ na mbere na thutha rũhatĩrĩrie ira rĩaku rĩtiagĩrĩirwo nĩ gũkũgiria ũthiĩ na mbere ira rĩaku rĩtiagĩrĩirwo nĩ gũkũhatĩrĩria atĩ ndũngĩthiĩ na mbere kana ndũngĩka ũndũ ũngĩ mwerũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mararĩire hihi na nginya nĩ ũndũ wa ndĩra andũ aitũ mahanaga andũ aitũ maikaraga nĩ ta side mirror ya ngari side mirror ya ngari yonagia mũndũ maũndũ ma tene Ah, I mean na kũrĩa aumĩte Na kĩndũ tiga kũiga side mirror thĩinĩ wa mũtũrĩre, hĩndĩ ĩrĩa waiga side mirror yaani warora na thutha rĩ, nĩ ta kwĩigĩra side mirror baba ndahotire, mũrũ wa maitũ ndahotire, ũguo o na niĩ rĩ, no njage gwĩka atĩa? Kũhota. Rora mbere na ũtigane na maũndũ macio ma tene matikae kũgiria ũthiĩ na mbere. That is njĩra ĩtagwo... ya past kana ya maundu maria mahitũkire if you want mũthũngũ augire atĩrĩrĩ you cannot venture new grounds if you are not ready to to give up your past no nginya u give up past yaku na nigetha uhote ku venture grounds ingĩ kana uhote gwika maundu mangĩ merũ Aha. hari kindu kingi gitagwo fear kũrĩ andũ angĩ matũraga na guoya guoya wa maũndũ mangĩũka rũciũ guoya wa maũndũ marĩa mekuo mũthĩ mũndũ akoragwo na guoya hĩndĩ ciothe atĩ nginyerwo kaũndũ fulani mũndũ ũcio agaikara na kĩguoya guoya ũkagiria ũkahana tarĩ kwĩyoha wĩyohete ĩyo nĩ njera weikĩririe ya guoya mũrata wakwa tigana na guoya guoya ona nginya maandĩko-inĩ matheru ma ibuku rĩtheru rĩa ngai maugaga iguoya nĩ ikahingĩrĩrio nja rĩu rĩ mũrata wakwa hĩndĩ ĩrĩa wetigĩra rĩ ndũhotaga kwarĩria nginya andũ mũrata wakwa ndũhotaga nginya kũrũgama mbere yaku nĩ- ya andũ nĩ ũndũ wa guoya wĩcirie atĩrĩrĩ guoya wa kwambĩrĩria nĩ ũtũmaga mũndũ ndakambĩrĩrie kaũndũ angĩhotire gwĩka atĩa gwĩka guoya wa kũmenwo guoya wa kũmenwo nĩ ũtũmaga mũndũ age gũkinya gũthiĩ na mbere guoya wa kwaga kũiyũkio nĩ andũ guoya wa kũbĩl ũguo guoya kana wakuga atĩrĩrĩ ngwambĩrĩria hoto ũguo eheria guoya na ũgĩe na ũmĩrĩru na hĩndĩ ici ciothe nĩ ndĩambagĩrĩria ũndũ ũrĩa wothe ndĩrenda na weherere njĩra ĩyo ĩtarĩ mũrango ĩtagwo ya guoya harĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo self hatred kana kwĩmena kũrĩ mũndũ ũngĩ generally akoragwo emenete ta wĩcirie ũhoro wa rĩrĩ kũrĩ mũndũ ugaga nĩ mũtungu mũno nginya rĩu hĩndĩ ciothe akĩrũgama mbere ya andũ onaga andũ ta marona ũtungu ũcio wake kũrĩ mũndũ ũngĩ nake ũkoragwo akĩona ta arĩ mũceke mũno akemena akauga niĩ ndikoragwo hana ng'ania niĩ ndikoragwo njikarĩte ta ng'ania mũrata wakwa gũkorwo ũrĩ mũtungu kana wĩ mũceke rĩ gũtiagĩrĩirwo nĩ gũkũgirĩrĩria wĩke maũndũ marĩa ũngĩhota gwĩka mũndũ ũngĩ akauga atĩrĩrĩ nĩ ndondoiraga ngĩaria ndiaragia wega provided nĩ gũkinyia message ĩrĩa ũra- ũ- ũ- ũkwagĩrĩirwo nĩ gũkinyia rĩ tigana na mwarĩrie waku no ko kũrĩ andũ angĩ mendaga kwaria tawe na matihotaga kũrĩ andũ angĩ aceke marerirĩra gũkorwo marĩ atungu tawe kenera ũguo wombirwo kũrĩ andũ angĩ atungu nao marageria nginya kũnyua ndimũ kũrĩ andũ angĩ marageria nginya gũthiĩ mazoezi macekaceke he kenera ũceke waku ũguo rĩ icio no example nĩ ndakũhe ũhoro wa andũ memenaga nĩkĩ andũ memenaga nĩ handũ matakinyire na nĩ mendaga gũkinya ĩyo no example ĩngĩ ya kĩrĩa gĩtũmaga andũ memene andũ memenaga nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ hĩndĩ ciothe mareciria ũhoro wa andũ arĩa angĩ tiga gwĩciria ũhoro wa andũ arĩa angĩ Wĩciragie atĩrĩrĩ, Niĩ nyombĩtwo ũũ, na njikarĩte ũũ, na thĩinĩ wa maũndũ mothe-rĩ, ndikwaga gwĩka maũndũ marĩa ingĩhota nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo kwĩmena. Mũrata wakwa, nĩ twaria ũhoro wa maũndũ maingĩ, na no kũrĩ mangĩ tũngĩaria ũhoro wamo, no nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ tũgũkinyia hau, twĩcirie atĩrĩrĩ, Nĩ njĩra ĩrĩkũ wee wĩingĩrĩtie? Thiĩ na wega. na tiguona wega itikũgiria tũkonana tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ yuma tabarĩra ya gucagucia njũng'wa ĩrĩa wareherwo nĩ mc ndegwa wa ng'ondu uma njera ĩtarĩ mũrango set yourself free tiguona wega na ũgĩe na mahinda mega ndakwendera mahinda mahoreru